a ni fambi na eh, ni nexe namuntlha a ni n'wi a ni n'wi va n'wamaala ku tshinetshineha le veke hi vuzwa fa hi xipuku hikuva wena tlhelo ka wena yi voni wo tlanga ku tsundzuxa swi empty ah eh mpfuke maxaka maxaka pfuka ya livini yo ku yi vuya Hi ko vuya leave ya koho hi ko yi chaya sweswi. Eya ta maternity leave. Wu on mic walowo mara? Wa mina? Mm. Eya.
Wu ri on. Ya se ma twa. Se ni fane ni tshinela so? E.
Okay. Hi swo sweswo. Okay. A wu fani na wa maxava, wa maxava phela hambi wo kumeka u tsha yimi ka Aka tswala dzumeri. swikuku.
Hambi wo kumeka a yimi ka dzumeri wa twala. He maxava u pfukile? Chapter rihi?
Hayi.
No twa ndlala ka.
Tindlala pfala tindleve. Ni pfale tindlela wa swi vona. Eya hi le ka vhiki rin'wana eyi wa swi tiva hi tshame ka ka ti-subscriber tingani sweswi wo ni ku nyika leti nga sala ku hi fika ka thousand ku se eighty. Hi
na nine
hundred and twenty. va le subscribers swi nga ta swi nge le ku vulavuleni etigonyeni yima ni cheka ta swi vona wena a mina ten'wana yin'wana laha hi kuma subscriber yintshwa a ku la ku fambiweni every minute every second hi kuma subscriber yintshwa se ka lava nge le ku subscribeni na lava nge le ku hi landzeleni eh hi khensa support ya n'wina ma swi twa se na sound ya se yi strong nyana yi na yi na power nyana ya kahle nyana mara roadcaster na yo ha yi lava e ni ku byeli ni ku every minute se hi le ka nine nine hundred and twenty three so hayi ha kha ha nghena ha kha ha fika.
Swi le. Wa North.
Ku wina mani? Ku wina mani?
Obvious.
Sundowns. Yeah.
Kambe Maxaka hi fane ya bolweni.
Sorry Maxaka. Yi ta ya bolweni loko se yi chaya. Yi ta ya bolweni loko se yi chaya.
Yi ta fika yi teka ti picture ntsena yi vu jika yi vuya. Ntsena for content.
Umm ha ntsena for content sweswo ntsena. A yi ri njhani holiday Maxaka? Holiday a yi ri kahle ngopfu. Ni mi voni yini le kaya?

raising funds swi ngo va swi nga vonisanga hi ndlela liya cause
a ku a ku vulavula ku vula ni vone ka post va vula swin'wana swo byala byi ta xavisiwa endzeni mm. obviously loko mi ya ka event liya mi nga yi na byala then that means mi ta fika mi xavetela le then it's part of also the refreshments hinkwato a ti le ndzeni ah no so na ti-artist a ti ri kona se a ku ri na swiyengeyenge a ku ri na xiyenge a na xiyenge Nge B. b ku kala xiyenge c xiyenge kumbe xiyenge si na xiyenge hina c a ni hi lexo xa xo gawula xa le ti- a kosini xiyenge si leswaku dye leswaku dye Eh, timhaka- a mara a ku ri na swiyenge swimbirhi ne xiyenge xo sungula hi leya xo xo lontsha ku ri ku lonca part ku lonca part mm. Mm, leyi nga lonceka kahle mm. mara yi affect xiyenge xa b yi affect xiyenge xa b mi nga mi swi twingu ve ri dr dr joe yi chike xitejini yi kha yi la yi fanele performa yi nga continue no performa
a ni swi twangi e ka swi n'wi mi hanya ka ri mi hanya ka ka ribyi rin'we
yi chiki xitejini so so so apparently loko se yi nghena yi ka yi yi yi performa mm. um ku ve na mhaka ya ku yo yi yi hlamusele timhaka ta ku yi nge swi koti ku performa hi mhaka ku sound se a yi hungutiwile oh. mm. se va kha va yi hunguta hunguta sound mara swilo leswi sungule cause yo yi performe after rhangani mm. va yi hungute loko ku yimbela rhangani rhangani u kondzelerini mm. ivi yona loko yi fika yi ku a yona yi nge swi koti ku ku affecta maperfomelo ya yona yi swi vule hi ndlela yin'wana mm. ivi yi vhela yi byela vayingiseri ku ri va vahlaleri ku ri hayi yena yi nge swi koti yi swi yi swi vuli hi ndlela ya kahle ni vula ku yoho yi yi apologizini and then yi yi swi vekile ya swo va va va va vahlaleri va swi twisisa na voho ku ri a mm. vhela why yi fanele yi timiwa sound mara swi afe swi swa swi thaya up na hala ka xiyenge xa xa xa xa loko va sungula launch launch ya fanele yi sungula hi 11 na hlekaka eh mm. apparently mm. eh apparently kambe yini xitsongo apparently hi ku pima pimanisa eh hi ku pimi hi ku pa hi ku pima pimisa eh wa ku yini allegedly allergy ka
a vula ntsona ka eh so hi ku pima pimisa ne mm. a swi tiva ka ku yi ta sungula hi 11 mm. and event eh launch ya party okay ku nga main ku nga main event event yeah ivi Yi delay-a matsonga hi nga matsonga hi tirhisa ku nkarhi wa vantima ne ya sungula hi three.
Three from eleven to three so obviously nkarhi wo perform u endla yini na wo wa shifteka ende laha hi le kwihi hi le hotela vanhu va buka ku ta va ta endla yini va ta tlela loko se Yeah so obvious swi affecta mukarhi. Ne.
So management ya hotel yi le ku ringeteni ka compromiser eh, for both yabo yi yime xikarhi yi ve le ku yi kokeni hala na hala Eish. What is this?
Obviously, hala u la ta save business ya day to day. Hala va Hala la u save fanele- business leyi nge le ku humeleleni Humeleleni, ya- sweswi ya- and then i- it's a, it's a big it's a big business event ikulukumba. So hi ku voka mi mara a yi fane launch a yi fane yi nga khomeriwangi a hotel. Xilumani na Ben Mayengani va tirhisana kahle kahle. Allegedly.
Allegedly. Khale na khale a swa ha ri allegedly swi sweswo. Uh-huh. Swi allegedly ka wena. Mina xipuku. Khale na khale swa ha swi tiva sweswo. Serious? Yeah.
So ku nga va ku ri timhaka to a ku ri ti ti ni nga ku side rin'wana ro save at cost. Obviously. Mara hi ku ya mi a yi fane yi nga ndleriwangi hotela because If it's an event leyi nga ta tlhe yi va na navusiku obviously a ku fanele ku nga ri na timhaka to ku fanele ku ku performiwa navusiku or loko ku ri a va pulane sweswo va ta sungula hi hi eleven va chayisa hi mo ma six malamo ku vanhu loko se va fika va fika va tlela and then ku ve na delay yaleyi nga va koho ya from eleven to three a va va bohi hi ku manager nkarhi ku manager nkarhi ku nga va ku ri so swo ku ku ku swi endla laha
A wu nga ri much a wu nga ri a wu nga ri issue ngopfu Issue.
issue ku ve nkarhi ne Ku ve e nkarhi. yo a nga ri So- issue hi ma- a nge va yi khomi ku sukisa nampundzu so remember remember loko u pulana swilo swo fana na leswiya switandzhaku hi leswiya swo va hlayela ku ku te vanhu vangani va ta ka launch Ma vona? ende ku va vona va tirhise venue ya ya hall liya swi endle nga ku a ku te vanhu vo tala cause hall a yi ri filled ne a yi tele total ne loko a vuya stadium ya ku ta ku ri swin'wana a twisisi loko a vuya ka big venue mm. a ku ta ku ri swin'wanyana and after already ku na misa n'wana a ri ku vulavuleni hi swona a se a sungula ku compare beni mahingani na vo Julius oh, of which is incomparable u nge wa compare wa ha ku sungula na Julius ani loko a sungula pe a nga sungulangi a big big stadium u sungule ka ka ndhawu yitsongo so a swi ta endla sweswo loko a vo ya ka hi bika venue a wu- a mi ta kuma ku ri na situation yaleyo ne and a yi ta create bad energy mo Eh.
ni twa ka ku ni vone na ni video nga ka ku valala ni xichangana a swi vuli yini? heyi e le kaya le ku hana toloki nkarhi walowo swa swa kerekeni va veke toloki Ni twa ka ku valala ni xichangana a i nkingha leswiya mara va vulavuli ni xichangana kuma mara problem Va tale ku simeka vandlha kaya.
Swi kahle ku va accommodate vanhu va le kaya swinene ku va accommodate hi ndlela yin'wana ya le henhla swinene. Hi va accommodate the first accommodation i yini? I ririmi ra ririmi ra manana.
That's why loko wo vona Ramaphosa namuntlha loko o va a ri Eastern Cape wa thetha. Swi nge endleki. A nge fiki a vulavula hi Zulu leri wa thetha, u ta fika a thetha. Loko u vula wo ko va van'wana na van'wana va nga swi endliku mara lava nge le ka power even na na na the former president Zuma loko o va ni vona a kha a vulavula hi the event ya Malema a vulavula hi hi hi xi lexi a nga xi nga n'wi yisa henhla lexi a ri ku thetheni le and then u langutisa ku ri a ri kwini la a ri kona. a ri Eastern Cape. Na ku maybe i i ku i i i party leyi ya ha ku sunguriwaka mara ni twa i nga ri hi Mike nga Mike wa wena loko u khumba xitulu xexo na wu twa. ni twa i nga ri a va fa va langutisana maybe va langutise na mhaka ya ku loko vo vulavula Xitsonga xi ntsena swi vula ku va khomi Matsonga ntsena. Ne. Ku hava ku va ta ku ku na munhu un'wana wa language yin'wana what if ku na Muzulu laha or okay Mazulu. okay mpo mi nga tirhisi vazulu Eh, hey nga tikuma u hayeriwe tinkavi sweswi ku nga se hina minete va ta duvula xipuku Eh, ayibo ku na vanhu van'wani vo ka va nga vulavuli xitsonga swi vula ku vona laya va vhe va nga accommodateki se leswi vula ku u va luzi vanhu valavo vona va kumi vatsonga ntsena so i think va langute na mhaka ya ku Loko munhu a sungula political party a hi ya Matsonga ntsena, yi fane yi katsa na yi katsakanya na vanhu lavan'wana. So ku katsakanya vanhu lavan'wana i yini xi lexi hi nga xi endlaku? Ne. Bottom line i ku hi nga vulavula English English, leyi yi ya. nga ta endla ku vanhu hinkwavo va twisisa ku ri va va amukela mhaka leyi nge le ku Swona swona hi swona ngopfu. Ne. Ko ku vhela ni munhu Eya. ku za va va va va sungule ku chanta ku Munhu- vulavula munhu nge Xitsonga, n'wi vulavula koti. Xitsonga ko va Eh. munhu. Ko a hi Ne. xi nga ta xi endla. Ne. ene swi disturbinyana phela ha loko ku vulavula ni xitsonga eh. yi hetele swi disturbanya yi ba nokonyana yiloko ri dara loko ri dara swilo leswi a fanele swi expect leswiya ne ka ha ta va na swa wes ne swa wes swa wes already va le ku nga attackeni van'wanyana mm, ni voni yi vheta yi yi chokekanyana swa ku vulavula na xitsonga and a simple a phela simple simple phela eh a simple va siwini xitsonga vulavula na xitsonga vhela ni ku a ma swi vona manjeni i wish a yi tata khalanga yi ta vulavula hi yoxe hayi tata yi yi ta za yi fika Yi tata. khalanga that's our wish

Mina?
Eh. Eh. Oh. Ni vhota ndzi tshama ni vhota. Eh. Hi kona lava ku sungula ku vhota lembe leri taka. Maxaka maxaka u ta vhota? Hayi na ta voice leswi swa hina leswo vhota. Eh maxaka hi lava vo nyikiwa na xikipa hi va tlhe va tlhela ku va va recruiter. Ivi loko se se ku votiwini va winini party leyi yi tshama yi khomi nhloko. A endla yini mara?
ni vona like okay a a ni ngi ku hi vulavula hi swa tipati Mm. like vanhu se va threatena um swi- like swi swo karhi hi ku loko mo ka mi nga endli yini yini ya vhotela anc eish so because va va expect va swi endla nkarhi muni swi sweswo na mani swi tiku no swi fane because a ni ri like ku na ku na this thing ya ku vantshwa va hi vona va vonaka ku ku fa ku vhoteliwa phati yihi lava va khale hi vona va nga le ku hi tlheriseni le ndzhaku hi mhaka ku a va ri kwele khale va ku ANC hi yona hi yona se loko se swi fika ka nkarhi wa sweswi va rivala ku cinca swilo leswi nga le ku humeleleni so sweswi loko ko humelele swin'wana mi ta twa ku threaten-a hi ku loko mo ka mi nga endli yini yini hi ta hi ta hi ya vhotela ANC hi leriya ro we are trying to bring change. Waterman ni ni hleketa yini timhaka ta anc na tiphati letin'wana mm. ti ta vuya lembe leri taka mm. hi mhaka ku sweswi ne hi le ku lwiseni anc one two three anc one mara loko se hi fika ka ballot box ne wa swi hleketa ku mara
mara nyika vanhu lava nyika va- vanhu lava ni nga va va tivi hi sungurisa ku hansi. vote e i vutlho vote yo ANC ene miehleketo liya loko yi ta ne a yi ti yi ri the way leswi ni nga swi vurisa swo sweswi yi ta yi tele ya ku tika u ne kuma u vhotele the same party again hi timhaka to chava
A- a- a- a- a- a ni sure ku ni ta swi vitana ku hi ku chava i ku i ku i i mhaka yo ah, ni vote swo ka ni nga swi tivi But Vanhu va this is- tivi vanhu valava. swo- ni vote swo ka ni nga swi Sasa tivi ni- mara at the very- end of the day Eh, ku na miyisa un'wana na ha tsundzuki hi mani a ku xilo lexi vanhu va youth vantshwa va nga swi endlaku xa right loko va swi ta ku vhoteni vhotelani munhu lowutsongo loyi mi nga ta relata na yena ne Ne? A nge se va ka swi tele swi nga ta n'wi tika vhele. Ne? A nga na experience, a nga twisisi swo tala, wa ha ta need ti-advice to tala. Swi fana na loko u fika ndhawini u fanele u diver down u twisisa base then you can work yourself up. Ma vo? I munhu yaloye. Mara is it worth it? A hi langusele Julius mara Julius se na yehe i nga ri nghene hi nhloko ka swin'wana na swin'wana. Wa tiva ni question sweswi yin'wana ka WhatsApp ku hava munhu la nga ni hlamula yo why ku ri na ku ri na ku ri na a ku ri na flag ya ya Canada ka ka launch ya yona Ka yini?
Launch ya EFF.
ya EFF hayi launch celebration ya ten years ya EFF a ku ri na ti-logo ta ta le Canada Canadian logos Is it? ya a ndzhaku na le henhla ene vanhu a va swi ku a ni a ni a ni a ni kholwi ku na munhu la nga swi teki enhlokweni Ni vutise inga eka ka vanhu lava nga close na ku why and then un'we u te he va na support yo suka Canada he swi nga ni ku why I'm sure kumbexana swi ni mentionini ka speech mara a va ni landzelelanga speech ve ri u swi mentionini ka speech ku u na support yo suka Canada. Swi nga swi nga humelela. Swi nga humelela mara eyi eyi reason ya koho a yi a ni yi twisisi a ni ni ni a ni na Ya coz la hi la mehe ni nga va ni nga ni nga va na mpfilunganyo kona ni nga va na ntlhontlho ku why ku ri na flag ta le ta le Canada loko va endla celebration na. Swi nga endleka mi kuma ku na financial support yi suka kwahalaya. Hi leswi ni nga swi hleketa so ene but in in another way Julius Malema is anti white people. sorry to put it like that mara u So- antiwa u- so- u- a nga- a nga so- rhandzi kahle kahle- valungu o hi a hi- phutisa a hi lunghiseni a nga anti white people that guy u anti yini The- swiendlo swa vanhu vo swa basa vona na leswi swi nga humelela hi- swa history liya ne ya so u ringeta ku la ta u ringeta ku la ta vonisa ku ri guys ha swi tiva leswi mi nga swi endla and mi nge mi nge blind Misa loyi a nga a nga a nga hayi ku wo vadzonda va yisa lawaya rime va bodyguard ya yena ku na bodyguard liya ya mulungu i mulungu so he's, he's living with them a ngo va zonda u zonda swilo leswi a va swi endla a nga lavi ku va swi transfera to the to the future generation ya vona cause remember racism a wu tswariwi na yona Mutswari wa wena u ta ku nyika yona. Yeah, sure. Do you see? Se u lava ku ringeta ku ri he, he's, he's, he's trying to. To educate ku ri. Yeah, u, u ringeta ku crusher that bridge leyi va nge le ku yi endleni continuously yo va, va teka ximhandzana lexiya xa racism va xi nyiketa vana va vona va famba na xoho going forward. Coz u kuma vana va ntsinini sweswi, n'wamlungu a, a, a ri na, a ri, a ri racist, u ti vutisa ku u swi kuma kwini? Obviously u swi kuma ka vatswari. Neh. So Misa luya. Ya, u nga va a ri hash ka valungu, ne? Ya, coz a ni lavi ku ta ka statement leswi na yena a swi vulaku. A nga va a ri hash. U hash hi mhaka yini na? A nga lavi ku, a nga kombeli ku ri va fane va, va, va, va consider-a equality between black and white. Ne. A nga swi kombeli sweswo. Swo fane swi humelela. Ne. Swo fane swi humelela swisweswo. Coz a ni lavi ku, statement lexi xo leswi vulaku ne, swo tala a swi, a swi, it's not inclusive, it's our people. mm. which people which means he's pro black on yeah. he's not inclusive to the other races mm. our people our people our people what, what, what, that's his mm. u ri valungu i khale va ri ku dyeni i khale va ri na freedom i khale va ri na all of these things mm. kasi hina hi ya swi kuma rini mm. hi ka hi hanya ka misava ya one mm. hi hefemula oxygen yin'we ne hinkwerhu loko hi titlhava ku huma ngati ya red u xi u yi vonile ya, ya loko divala na jj tavana swi ku problem wena wa rasa
ya ne problem wena wa rasa ku na dayide yin'wana xi nga yi vulavula xi se lexiya a ni tiku ya rini ne mara ni yi vone maybe three or four days back a xi vulavula hi mhaka ya SARS

big amount leyi mm. or ku SARS and then they come for you. And loko swi langutisa kahle. They don't correct you from the beginning ku oh bona u mise 1000 mm. leyi fanelaka ku yi hakela by this financial year end ya wena.
Va ku va ku reminder next year. Mm. Hey. And se va yi ri njhani? yi va yi ri serious yi va yi ka yi hisa 1000 yaleyo a ya ha ri so just a normal va tsandzeka they has a point sars yi tsandzeka ku tsundzuxa wena ku tibuku ta vona na wena a ti balance mm. va ya va swi leswi ku na laha nga le ku ndzeni ka ntirho wa yena mm, mm. cause a ni ku fanele ku fanele ku balansiwa tibuku ta wena as an individual na sars Yeah. ku wena u le ku hakeleni ka SARS or a la ku hakeleni ka SARS na. That's where SARS na kuma se na vo va tiko ra ha ri ha mali hi mhaka ku ku na mali leyi xotaku a yi fane yi hakeriwa khale na khale ene va swi tshikini ku za ku ya va vo ma ten years se la wena u tsandzeka ku no yi hakela mali yaleyo u nga swi tivi no leyi kumbexana u nge u yi hakelini by then ku se u ta va u kha u swi tiva ku ho kambe ku na one thousand ni fane ni yi hakelaku every month every year. Mara va tsandza ku ku tsundzuxa wena as Lisbon, va ku sende email va ku hey As tsundzuka ku u tlulie thousand rand ya last. As Eh, as- nga rivali sweswo.
wa twisa nyana ku as wena u tsandzekile ku hakela thousand rand last year Mm. this Ava- year ava a va educate. endli a va endli sweswo no no Lo- educator they don't educate loko va kuma u ri non compliant and then u ri na u kuma u kolota mali yo tala va ku attack A va ku teki va ku tshamisa hansi va ku byela ku ri okay this is the situation hi fane u fane u endla one two three ku ri u kota ku va compliant Yeah. and hi leswi a nga swi hlamuserisa swo yena ne a swi se tshama ni swi experience mina swi sweswo Ne. maybe un'wana a tshama swi experience i nga langutisa hi Dr Malinga Dr Malinga va n'wi tekele swilo hinkwaswo swi kombeta ku swilo leswi a swi vulaka Julius hi swona hi swo eh. Swi says, a hi yena a ri yexe, ene va na yena tele. Julius a ni nkarhi lowa va n'wi tekele swa yena u vulavula hi experience ya liya Yeah. ku ri a va n'wi- a va n'wi landza va n'wi attack-a then Hi laha swi vuyaka swi vula ku ri no this guy a nga vulavuleli yena a ri yexe u vulavulela na the other blacks that's why a ri pro black coz muntima un'wana na un'wana loko o za a ti komba nga ku na mali some way some how u ta attackiwa ya ku attackiweni regardless ku ri wa le South Africa or u le kwini loko o za u va na mali u fane yi lavisisiwa ku u yi kuma kwihi mara loko mulungu o va na yona a nga lavisisiwi ku u yi kuma kwihi and that's true that's true mashaka ha yi- yi yi hila ku ya boleni mashaka aya kumbe ya munhu wa tipolitiki Hayi, mashaka ayi vika yi update la ku one one Eh, tingani ngani sweswi Azoziyitwa na voni one not. i one not Yeah. Oh. ku ri mwa Hey. uzotwa ku ri sidumo
timhaka ta piano leyi nga- yi nga- yi nga chikisiwa hi ka valungu

na yimbelela ra komisa ra nga yi na nwa la nga yo vitaniwa kha henda xitarata ku ndoda kombo ngheto ta yimbelela cause na ku a nga a nga a nga a nga yi koki yi fika la yi fanela ku fika kona mm, wa yi tshika to mina ani ani musician mara ah, ndleve ya music na yi twa na mina na ndleve ya music lowu ya kona mara it's fine mara swi vula ku eh, lava va record company va te ri a swi nge endli Coz ni twe a a ni twe ku va fike ka agreement yo karhi ku ri okay hi ta endla yini yini mara swi tikomba loko se ni ni cheka ni kuma ku ka ha ri risimu leri ka ha ri eish i risimu rin'wani ko va ku se ku ngheniswe ti vocal ta ta nyuwani
leswi vulaku ku a va a va ha langi va twa ku va va na agreement yo karhi.
Ku dyondzisa lavan'wanyana hina ha huva ka swo mara loko se hi kha hi yingisela va nga le ka music hi tshamaka na vona ndlela leyi a fanele va yi tirhisini ku sukisa emasunguleni a ku ri yo leyo cinca ti-vocal because loko se u ya ka digital platforms ta tsandzeka ku ku khikha ku copyright Yeah. somewhere somehow cause u va u nga tirhisangi the original song u va u nga tirhisangi the original vocals so loko u tirhisa the original vocals ya ku raha swo boha yi- yi- ya strike ya ya strike ku copyright so kusukisa emasunguleni ngoma leyi a fanele ni sure ku na loko a vo yi release leswi va nga yi release swo kana loko se va yi vuyisa hi part two masunguleni i nge hi nga swi twi- hi nga swi tekelanga nhlokweni i nge hi yi rhandzeni the way yi nga xi twi Yeah, sweswi yeah, yeah. mara hi mhaka ku hi twi liya se hi ta ta twa leyi se a swa ha Eh, swa ha endli ah it's not make sure it's not make sure kwaku that is that is ofana wa tshika or the upcoming artist Ku or sample. producer va, va tshika hayi ku sampula va nga tshiki Mm. loko va sampula xilo a va hi va ya kombela ne Mm, va ya losa ku hina hi le ku sampleni ka swilo swin'wana Mm. swi le ku rhandzekeni ngopfu hina hi le ku swi rhandzeni ende hi sure ku swi ta swi rhandziwa ta rhandziwa mm.
hi endlisa ku yini se ya tirhisa ku yini loko a vo a vo sungula hansi na swona Ah, a yi ta cause rhandza. mixo ri sungula ri endli mali laha masungulweni laha Phela a ku ri rona ntsena obviously ka, hinkwako. ka, ka ti-social eh, ka ti-platforms ne Ka Letiya digital ta ti-music platform.
Mm. yi dyini yi endlini mali For sure. obviously ku fana na mina mi ni tlanga hi, hi spotify every time Ni- a ni yi tlangi kangani obviously ti- ti-stream letiya ni nga ti endla ni ri nexe kuma ku ti endli mali ya kahle hi vangani vo fana na mina ma twisisa kuma ku va tele ku na loyi a nga endla ya doctor mm, General Musk. Yi, yi kona. Mi ni ku ni twi yin'wana ya, Leyo. ya Matswa Bermuda.
handle ka liya ku na ya, ya, ya doctor eh, general muska ya she's good or something ka ku endla masati she's good ka ku- ka ku endla yini yini she's good Oh, ya, ya, ya.
yin'wana ya ha banyana na yona ne loko va nga fiki ka valungu mara na yona ya Ah, valungu i ya- remember misa luya a ku ni cancer doctor loko se va pfumelerini ku hi eh, hi tirhisa ma vona mm. so yena ingaku swo tsakisa yini u lenini from that experience ya leyi a yi pfariwini ivi yena ya kota ku kombela a losa i va n'wi nyika a ya ti-blessings se ya mahlweni i doctor sen general mosca oh,
serious i dokodela hi fanele hi vhakela hi fanele hi vhakela
yi na gaweni Hi mali na gaweni. Ah, swa tsakisa.
Swa tsakisa. If not two years back.
Wa ta yin'wana ni lava ku mhani. Eh. U nga ku nga ku Dr. Majuli we. Hi Dr.
Majuli ka. Biza la tlanga tingoma ti nga tala Bushbuck Ridge ka khale kha n'wi lamisa luya va ri mana. Swi ri na rirhandzu i mali. Swi ri na rirhandzu i mali. Oh, inana. Eh.
U heleli ku yimisa luya hi mara. Misava a nga tshami a phalavurha somewhere? Ntwi, E, A ku tshama na a ti-video phalavurha, tin'wana a ti Misava a ti-release-a, lulekani. ku na ti-video tin'wana a ti ti-release-a a ti tala ku kumeka a taxi Raymond rank. Nyathi.
Raymond Nyathi. E.
A ti tala ku kumeka a taxi rank ya le, i nga ri hi le Phalavurwa. No, Misa luya a fambafamba a nga huhwi. Ne? A famba Misa luya. a famba u helele kwihi kulukumba luya loko mi tiva kulukumba luya mi ya n'wi kuma kwihi kombe mi hi inbox somewhere ne ya a famba mi yisa luya mali yi ka yi cheriwa ndzeni ka guitar loko a ka chaya ne and a xi tsakisa a bisa loyi a famba yena u na u na talent mm.
u na u na u nyikiwile and then he was dedicated ku ri ku humeleli yini a hi swi tivi ku a eyi phela tinghoma ta kulukumba loyi a ti ri a ti ri Wa vo vanhu vanhu vo fana na lavayana i munhu u na genre ya yena a ri one a nga compete genre ya ya ya kulukumba loyi a nga compete na munhu Compete, compete. eh genre ya misa loyi a yi ri one a yi nga compete na munhu he is alone on his own lane a nga na na munhu a nga ze a ti holovisa na munhu so I think even if he can go back and do the same thing a kuma na record company ya xava he can still be fine a nga a nga a nga va right U ze a humesa ne?
Mm. ku humelelini
album ya yena it was yi xavise yini ndoda ni tsundzuka Ne? botamene hi 2008 yi loko yi vuya joni yi vuye na cd ya yena original wa swi twisisa nyana ku munhu walowo xavisile joloko a xavisa A xi- i xi- album leyi a yi xavisini yo yaleyi hi nga yimbele yona swi ri na rirhandzu i mali Yi xaviseni album liya hayi nyana. Ende na le ka ti digital platform ti kona. Yi kona?
Eeh. Yi uploade mani? A ndzi ta lava ku vula sweswo. Swi ngo hlupha ku i mani a nga uploada mi ta kuma ko va munhu njhe a nga swi voko a swi tiva. Se ma swa ku timhaka to fana na teto ti fanele ti lavisisiwa coz n'winyi wa n'winyi wa tinsimu a nga le ku dyeni mara ku na munhu la nga ti uploada.
Ya ne. Yi mani cheka. Swi chekeni mi swi lavisisa mi swi kuma. Eeh hi ku ene hi leyi. Yi ri Raymond Nyathi. On viewer artist. Yi ri Raymond Nyathi mara ku hi yena straight cause phela ni nga tirhisa vito ra Raymond Nyathi mara ti account details ku nga ri ta Raymond Nyathi.
ka ka ka ka digital platform wa ni twisa ni ya maxava u kuma ku ni yo fika ntsani ku jafta khoza mara account a ya jafta khoza i account ya ya un'wani kolomo ene n'winyi wa to tsima nga swi tivi ku ti ku ka digital platform se wa yi wa yi wa yi kuma nya mhaka leyi maxava yo munhu u posta swilo va ku i Raymond Nyathi mara. n'winyi ku nga ri yena n'winyi wa wa wa wa inana hi ku se swi te ngopfu swi te ngopfu mhaka ku wa ya ka na tinsimu ta matswa bemuda a ni xo ku ti poste hi mani ti kona phela and loko la ku vo ku a ti postanga wa n'wi tiva ene loko u yene u ya ka Loko u lava ku vona ku a ti post-angi hi yena n'winyi wa tona, u nge kumi ti-album hinkwato. U kuma few ya tinsimu. Sweswi ni worried hi mhaka ku ta Raymond Nyathi na tiva ku ku na ti-album to ringana I think ni vone four la, ya ti-album ta Raymond Nyathi. Ti-album to hlayanyana ngwenya. Eya i na ti-album to hlaya.
Yo duma ka liya ya ya ku na Goodbye Tinghwendha ni leyi nga huma ndzhaku ka leyi nga xavisa ngopfu. Goodbye Tinghwendha na yi tiva. Yi hume ndhaka liya ya leyi nga duma ngopfu yo liya leyi nga na a mavele ya vanhwanyani va sweswi i Oh masapati ya masapati se i na swi tivile se ni vanhu. le ku swi hlanganiseni ku Ne. ti-album ti koho nyana. No ti koho ti-album Mara ma- nyana. mina mina hi hi vu mina ni hlekete ku ku na album yin'we tinsimu letiya hinkwato a ni ti faka ka album yin'we hinkwato. No, kuna the album that's how, that's how good he was.
Yeah. yeah
he was good that guy was good to be quite honest na sweswi loko misa loyi o vuye ka industry ya music mm. a ku hava munhu la nga ta compete na misa loyi cause tinsimu ta yede ya funny tin'wani ti vulavula ntiyiso loko awiteya sokisi wena ha ni hembi la na mina rope
e tinsimu ta kulukumba loyi a bela ti ri a ti ri top notch mm. a ti ri fani you listen to ti fana a ti fana tinsimu ta comrade xigevenga mm. fani ti na ntiyiso yo ri ta fika e
so vanhu vo fana lava va na genre vo va ri one they don't compete with anyone The stand Lane a va holovi na munhu we wo va buka u ta ta va ta tlanga va jika va famba wa ni twisa nyana
ne Yeah. Yi trenda ne?
A wu na yi tsundzuka ina ina mi nga ri va ku luma mike maxaka Yi luma kunene. Eh. Oh, leraro loko vo vuya Chakunya. ha ne yi le ku fambeni nakambe ne Mm, swi- Swi laveka yi vuya ngwenya. se ni la ni vo talbum ta yi one more ka biography i three leti nga la Mara mara hi va yi lava.
2016 yi humese yi humese single Hala ka Xitsonga a ni tivi loko mi swi tiva. Mm. Va yi endla mali kahle mara. Hi music. Mm.

Loko u phefoma, a ka ha tirhi ku u hakeriwe mali muni. Loko o za a agriya, wena now
energy ya wena yi fanele yi ya ka audience. U lava audience yi ku. Yi ku rhandza. Yi ku rhandza ku loko ku ri na gig yin'wana va ku, why me see da man. U ti says, obvious u ta ya cina, mo n'wi nyika two bob.
Wa vo?
Hi wa tisa mhaka leyi. Mara ni Swa twa vava swi ni twa sweswo. na na hungunya ri n'wamba ku ku na va ri yini this thing loko u bu loko u ri artist a wu pfumeleriwi ku buka hi mali yo karhi vana ni ta ku swi vula ku i gate keeping ku loko ku ri Jafta ku na kahle kahle ku na ku na jafta wa marimba jafta
ku na sort of committee ka timhaka ta xigaza ku hi na cap yo fika laha i vo mahavangelo ya komiti a ni swi tivi hayi komiti no vula ku na xiyimbeleli komiti xiyimbeleli komiti ku na xiyimbeleli komiti xi ngo A mi pfumeleriwi ku ku buka leswi te ku ni ta mi ni ku because vanhu va ni rhandza ngopfu ni bukisa hi thirty thousand ni va ku no a ka gaza hi bukisa up until fifteen a wu hindzi more than fifteen
which is loko ni swi twa allegedly hi leswi ni nga swi twisa swona e hi mahungu ndlela hi leswi ni nga swi twisa swo ku. Ku na that thing ya ku a wu pfumeleriwi ku buka to a certain amount.
Komiti yaleyo yi lava ku pukeriwa yaleyo. Yi hi byela ku i ndlela yini sweswo. Wa swi twisisa. Coz sweswi u determine ku ri munhu u fane a va big ku fika kwini. Kwini.
Wa twisisa? Hi leswiya swo pimela Vatsonga ku Matsonga a wu fit Ku. Ene u pimele ha mutsongo n'wana? Ya, hi yin'wana yaleyo. Allegedly, a ni swi tivi ku hi swona ku fika kwihi, mara ni Ku hava swi- ni nkavi swi twile. mara hi ya xipuku Ni swi twile. i kota ku pukela vanhu lava, eh, hayi, hi ta vulavula after show hayi half twelve Wa sweswo.
twisanyana. so eh, ni twa ku na mhaka yo fana yaleyo mara ya digital platform i don't think ku le ku ndleni ka mali swo fika kwalano because One of the things leswi ni nga swi ni nga swi ni nga swi discover i ku ti artist ta Matsonga a va swi tivi a va yi tivi digital platform ti album ta ma ta ta magaza mo tala a ti kona ka ka digital na le ta khale leti hina hi ti rhandzaka leti hina van'wana hi nga na tona ka ti computer ta hina hi ti tekaka from flash drives hi ti tlanga hi inani leti a ni to ti tlanga kun'wana na kun'wana hi foni ya mehe um a ti kona mm. and it's sad because vanhu va ti rhandza but a ti kona ka digital platform which means now i'm forced to pirate the songs manditwisa mm. nyana so nda ku nyika na xikombiso xa dr thomas chako tialbum ta dr thomas chako a ti kona hinkwato ka digital a ti kona hinkwato ka digital a ti kona hinkwato And to show ku ri na letin'wana va nga ti hoxa ne, ti va kona. Ta khale ti kona. No ka ni nga tivi ku mani a nga ti hoxa. Ti sungula ka ximatsatsa one. Ximatsatsa number one, e, ti kona. Ximatsatsa number one yi kona, two, three. Mo ni mi cheketa. Tin'wana vo fane va ti chele hi different names. Ku ri na Thomas Chauke na Swinyori Sisters hi leti mi nga ta ti kuma ti tele loko mo fika mi ku Doctor Thomas Chauke eh hi laha ku nga na wena ximatata xa mina so loko wo fika ku Doctor Thomas Chauke ne eh ntsena u nge ti u nge ti kumi hinkwato eh u ta kuma few albums loko ni ku Doctor Thomas Chauke ni kuma.

654321 so i 123456789101111213 yi tlula yi ku 3435 na nyora Yii, number 17 leswi yi nandzihisaka xiswona. number 17 na 18 oh yo ndoto yima nyana se wa wa swi vona loko ni na ku bye ku ku na ti album leti nga ri ku konaku. leti na hina hi ti tsakelaka from number from number 17 kahle kahle ku ya fika ka 20 something 26 or 28 mm. eyi ti-album leti a ta bana nde la nga na vo dudla kilivoni um eh, eh, ndoda so ya eh. vohlengani vohlengani e munhu u hetelela a teka tinsimu ta vanhu lava va

Yeah, ya yi koho peter tina ti koho kona kahle ngopfu yi koho from ndzi nga pfulela spotify xa mina ta n'wi vona from ka 1988 mm. mm, ti koho no hi leswiya swo ah, wen borekini wo ndla risimu u nga swi tivi ku ri ta ri ya pfupfula swin'wana swo tala ngopfu wa swi ta ku ni tshame ni vula mi swi leswi ni ku Loko ni ku a hi celebrate tiqlambi ta Xitsonga enough swo fana na va Doctor Joe ni ku wa tiva loko ho vuyisa tinsimu ta Doctor Joe ta khale ti nga ndla yini wa swi twisa nyana ni ku loko vanhu va sweswi vo ti byela ku a hi yeni ka Doctor Joe hi ya sampler tinsimu ta Doctor Joe sweswi na Doctor Joe hi feature Doctor Joe Ni ku bye hi va nyoxi, nyoxi ya luma. Ya n'wi luma nyoxi. E, ya ku luma nyoxi mbeveve. Wa yi wa yi tiva bass liya he. E ku Yona, a ku ri yona la? E, a ku Doctor Joe liya. E, i Joxi ri mani. Ivi ku na leyi nga feature-a na Papa Penny. Ya Papa Penny va tirhi ngopfu. Yande!
yande waitsunduka yande waitsunduka hi so tsundzuka nyana hi ku loko wo va ka that cave ya ku hi la ku tirhisana as matsonga hi la ku pfupfula tinsimu ta khale hi ti vuyisa mara kha hi tirhisana na vanhu lava um ku nga vinyi va tinsimu teto it will be something else xin'wana lexi ni nga xi ni nga xi qoqela vayisa van'wana ni ku ku na mhaka leyo vanhu a va la ku a va la ku mahala ku relaya ka ku bukiwa create your own platform hi buti mm, u nga u nga la ku u nga la ku yime munhu a ku buka mm. america va dela hi ku loko a humesa album they do a tour for that album u yimela njhani ku bukiwa ku ri na ti-gatekeeper

ku va nga tsongo vulavula u fundini e a wu kwatini u kwata
so loko u create your own platform mm. ne mm. the simplest way you can do it yeah. you'll make your own money you'll make your own uh, name mm. next thing u to hetelela ku ni nge swi koti mm. yeah. wa vona lolo na kwa south africa lona n'wi nyika ti-album eh, ti-artist to tin'wana ni nge za ni huma ka xitsonga hi valala hi sun l

that artist now they want to be booked akunye ne vanhu se va la ku bukiwa ku la ku ta va ta perform akunye which is his own platform and yena a vulavula hi mhaka ta ku la ta endla yini wa tsundzuka platform leya loko va yisa lava van'wani va ka va ku o oh, a nga pfuna pfuni vanhu mm. a ku kunye ni createle ku ni ta pfuna ti-artist leti ti nga ti mm. tivekiki ta mm. ta performa laha

xigeza monday
a hi ta duma ntsena ma ti pfupfulapfupfula na tin'wana na tin'wana ne swi kahle hi swo swi lavaka a yi a yi sungulangi na lekere xigeza monday nga ku ye i nga ri na lekere ne swi lava tata hi hlamusela laha ku Cause- kahle kahle ku humelela yini ka Cause- xigeza hi ku hi twa ku van'wana va ri va dya va va hanya matandza hi mhaka xigeza monday u endla yini lekere

Ya, swi la hi kuma Monday yin'wanyana hi va. Why hi nga yi xigaza Monday?
Hey, ni vula swo hi fanele, ho fanela. Ya, a hi fambeni xigaza Monday. Mara wena wa tirha hi Monday, mina ni chayisa early. A hi nchumu sweswo. Know the rules, break them properly. Hi ya xigaza Monday. A hi ya xigaza Monday. Lava ngo hi ya xigaza Monday a va hi byeli. Comment-ani mi hi byela ku hi ta xigaza Monday. Ewa ta xi nga tsakisa. Xi nga tsakisa na lexi nga ta Monday. Hi xi dokumenta hinkwaxu just siku reriya ntsena. Ne? Ya, hi xi dokumenta hinkwaxu. Ni borha hi hasahasa, ni la hasahasa mina ka. Ndlana hasahasa liya yi va hasahaserebul. Yi va kahle, wa twisisa? Kahle Ne? kahle, kahle kahle, you know, you know creativity leyi u nga na yona ne? I ku endla hansahansa yi va.
Mina ka.
Yi va kahle. Swa, swa kahle. Valala a hi mina ka.

Ha yini ka Xigaza hi nga ya rindzu or rhanga hi arranger na vona. A hi arrange-ni kahle na vona.
Lekere, hi fanele hi kuma lekere. Xipuku xipuku xipuku xipuku maxaka kwaleyo hi nyiketa na n'wini.
Already ni valava na yoho maxaka ni va yi kome lekere mara hi fanele hi ya Xigaza Monday. So ya heyi hi valalerile hi nga valala za rixa heyi mara ku na yin'wana la ku hi valala yoho yo hetelela. Hi swihi leswi?
ya mudzimba
hipasipolo the price a hi na mhaka na yena hi nga vhota sweswi a dyoha tivhoti sweswi a dyoha tivhoti sweswi emani loyi a ta dyoha tivhoti a vulavula ya mudzimba wa rona mini ni sikhale bemani yi kumamambirhi na milenge mbirhi sweswi a group ina ni yi kumanga kahle bemiku ya mudzimba hi Uboya kuxaziwa ka mzimba. Veri mzimba le Giyani se se se swi le swi le swi le kusuhani no no list-iwa ka JSE.
Maxaka a wu ye live-in kaya ve ku humelela yini hi mzimba? Veri ku busy ngopfu hala Giyani le va ka Ngula ya Lumani mic veri.
Veri ku busy ngopfu le va ka Ngula ya vutivi.

va Oh. swi tiyisa ku Batswana ni ku mina.
se va va vutisa vaxavi ku Yini hi mhaka mi ri yini mhaka leyi ivi vaxavi va ku yini se va xava ku e mhaka leyi mhaka kahle cause ya hi pfuna eish Va pfuneka ku yini?
ah no timhaka ta mzimba na tona Va va ya va pfuna. e e va ri va pfuneka le se va ku hayi swi nga swi nga stopiwi mhaka leyi Se vaxavisi va kha va ku, e hina a hi na mutirhi, a hi na mutirhu so hi yona ndlela ya kona leyi hi nga vaka na yona leyi at the moment. So ya se ku jikajikiwa kwalano ka ku ku continue-wa or ku nga continue-iwi mara va swi va swi vitana ntungu va ka Ngula vutivi ku ve ri i ntungu lowu nga kona Giyani wa ku wa muzimba. A hi ntungu leswiya. I yini?
Leswiya ne
a ni swi tiva ni ta swi vitana yini mara hi ntungu. a hi ntungu I mhaka- where ku pfuneka ka vanhu van'wana Eh? or ku pfuneka ka vanhu van'wana na wena
swo swo sweswo remember loko swilo leswi swi ri kona ta ni ku byela xi xin'wana na xin'wana lexi humelelaka tikweni hambi xi va xi ri bad kanjhani ku na swin'wana xi swi solvaka loko ku dlayiwa munhu swi nga endla va dlayi va dlayi va dlayi mudlayi un'wana wukulukumba n'wana wa fa a dlaye na n'wana wa wena So ho ka hi to ka hi nga swi langutisi in a broader spectrum or hi hi vuenti enti enti lebyiya mara swi sweswo swi nga endleka swi hunguta rape atikweni swi nga endleka swi hunguta um women abuse emimitini Hey. because alo va fika va va fika kaya va ha ri ha matimba va a va ha koti ku ba wansati a za Imagine. Kana tin'wana wena. mara hi swona a hi swona na ni vula ku loko ho swi langutisa kahle ne ya ya ya hi nga swi vitana ku a a- a nge vuli ku hi ntungu Jabuka ku ri ku mbalo. mara swa mampela loko u swi langutisa kahle Swa pfuna swi swin'wana swo fana na leswi hi nga langutisa hi nga teka statistics xa before swilo leswi swi swi fika hi vu hi vu hi vu hi vu hi matimba ne na sweswi nga kona hi matimba hi langutisa statistics xa women abuse child rape or whatever rape na swin'wana na swin'wanyana mi ta vona difference ne
eish hayi hi valwa leto hlaya um maxaka yo nga tanga timhaka ta muzimba mani nga le ka timhaka tavete hi pfala um mi nga rivali this episode is proudly sponsored by bila ict solutions bila ict solutions they are inspired by innovation um hi lava na xiponza xintshwa Loyi a lava ku hi sponsor-a a nga tihlanganisa na hina eka info at shangani-gang dot co dot za then va tihlanganisa kwalaya. Hi le ku lavaneni sponsor. Loko u twa i nga ri u nga swi kota ku hi sponsor-a tihlanganise na hina ka info or ti-details hinkwato u ta ti kuma laha hansi info at shangani-gang dot co dot za or u hi inbox-a eka Instagram or Facebook i shangani-gang a yi a yi separate-iwanga it's one word shangani-gang ka Facebook na le ka Instagram na le ka Twitter so until hi za hi hlangana nakambe hi sweswo